Кунак? Әйе, ул берничә көн элек кенә махсус хәрби операция зонасыннан ялга кайткан егетебез Ленур Биктимиров бүген бездә студиядә кунакта. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, телевизор караучылар, исәнмесез. Ленур, синең җырларыңны, гомумән, Ленур Биктимиров Исем, фамилиясен безнең радио тыңлаучыларыбыз инде яттан белә. Тик шулай да үзең белән таныштырып үт әле. Инде Саба районы Тимершык авылы егете дидек без сине шулар хакында һәм махсус хәрби операциягә китүең хакында. Әйе, мин Саба районы Тимершык авылыннан, 1988 елны туып, Инде аннан соң инде мин мәктәп әйбәт кенә тәмамлап, Казан музыка көллиятенә укырга кереп, аны бетереп, үз эшемне башлап җибәреп инде, үз эшем турында мин сөйләгәнем дә юк, бик сөйләргә дә яратмыйм инде. Һәм менә шушы э, мобилизация башлангач инде, бөтен җи- күп җегетләрне алдылар бит инде, чакырып китерделәр. Һәм инде мин дәген үз теләгем белән аларга булышу йөзеннән, алар белән бергә булыйк дигән э, фикерне алдан йөртеп, э, алар янына барырга булдым.
Бу ничәнче ел һәм кайсы ай иде? Узган ел, 2023 елның 23 августта мин имза куйдым һәм инде мин 29 август уже без инде Луганск шәһәренә самолет белән очтык, җибәрделәр. Һәм мин инде алдан кычкырып йөрмәдем. Барасын бер кешегә иртәгә китәсе көнне генә. Ә гаиләң?
Гаиләмә дә шулай ук әйтмәдем. Хәтта иртәгә китәсе көнне мин бөтен дусларымны үземә чакырып инде ял итә торган җиренә

Операциядә. Менә ул бердәмләшеп Бердәмлек ничек анда моны? Бердәмлек э, Татарстаннан без дүрт егет идек ротада. Без дүрт егет бер туганнар шикелле яшәдек. Бигрәк тә инде мин аны инде теге урынны җәннәттә булсын, Алексеевский егетен әйтәм инде, шул хәтлек э, саф, шул хәтлек теге эчкерсез егет иде. Э, бер телем ипине дә, хәтта киноскиларыгыз бармы, егетләр, бер телем ипине дә бүлеп, менә шулай без дүрт егет, дүрт туган булып яшәдек менә дүртебез дә. Без инде кайткач инде планлаштырдык. Кемнеңдер өйләнәсе бар, кемнеңдер өй саласы килә инде. Минем әйтәм, әйттем инде, эшләрегезне дә эшлибез. Ләкин кайткач менә нәкъ шушындагы кебек агачлар арасында палаткалар белән инде бер ял итәбез безнең якларда урман эчендә. Монда инде нәкъ шул ук агачлык эче, ләкин һава гына тыныч. Менә шулай торып яшәп карарбыз әле кайткач берәр атна дигән сүзебез бар иде. Ләкин ул безнең барып чыкмады инде. Ленор, менә син инде бит инде хәзер әлеге минутларда монда һәм бер-бер йөрәгең белән, күңелең белән тегендә калган егетләр өчен борчылып торасыңдыр инде, әйе бит? Әйе, минем инде үземнең белгән егетләр, мин аны яшермим, юк, бер теләгем, мин инде калган, менә шунда булган егетләргә барысына да Алла ярдәм бирсен, исән-сау кайтсыннар гына. Ленур, менә бер телем икмәкне икегә бүләбез дигәндәй әйттең, менә республикабыз да, бөтен ил халкы да э, махсус хәрби операциядә булган егетләргә гуманитар ярдәм җибәрәме, аларга ярдәм йөзеннән э, төрле чаралар оештыра. Гомумән, сез ул ярдәмне, гуманитар ярдәмне тоясызмы? Әйе, тоябыз, чөнки э, безнең ул вакытта менә шулай ук Алексейский егет ягыннан килде, Азнакай егете ягыннан килде. Инде без шулай чиратка салмакчы идек. Без дүртебез бер җирдә яшәп, гел күч булып йөрдек инде дүртебез бергә. Һәм без кирәк әйберләрне менә шулай чиратка салып, инде чак сорарбыз дигәч, минем әле чират җитмәгән иде. Ә без ул вакытта уже, инде минем авыл халкы да, танышларым, дусларым да, алар сорап кына тордылар, нәрсә кирәк, нәрсә кирәк дип. Мин инде, бераз сабыр итик, Ә вакыты җиткәч мин сезгә әйтермен дип инде аларга шул сүзне кырык кабатлап килдем. Ләкин менә минем чират җитеп җитмәде. Ленор, без сине ватанпәрвәр егет буларак кына түгел, шулай ук шәп җырчы буларак та беләбез. Болгар радиосында Без генә түгел, бу Болгар радиосы радио тыңлаучылары синең җырларыңны яраталар. Чөнки ул йөрәк түреннән чыккан Ленор безнеке диләр. Шуңа күрә безнең радио тыңлаучыларыбызны гына түгел, телевизор караучыларыбызны да сөендереп, бер матур җырыңны башкарып үтәле. Кайсысын җырлыйбыз? Туктамам дигән, минем инде бик яратып башкара